Ah, menua. Mm, asɛm de aba ni o. Ɛde na aba. Asɛm aba na Nado Danko aba Asante ma Asante region. Obebie kwan ama wɔn ama kwan na adwuma abɛkɔ so. Wɔnam mu ɔkɔ no ayɛ huru no. Na wei na wohu bi da ewi ase ɛyɛ normal. Saa.
Me na bɛka kyerɛ wo.
Ɛmɛ nneɛma bi mmɔ wo hu. Na how do you feel? Yeah, obi yɛ wo sɛ akɔrɔ. Me feel it.
ɛyɛ nɔma mhm. ah masa nyankopɔn anyi israelfoɔ sɛ wɔde wɔn kɔ ɛyɛ fɛn sɛ misrim wɔn akɔ akɔ duru kɔ abɛsɛ wɔn ka ɛsɛ wɔn gya ɛkura mi ewu wɔ misrim kɛpɛ hɔ a ɛyɛ nipa masa mhm. mɛ nyere nkɔ hɔ so mbɛ huro na naado ɔmo nhuro no ɛnfa mi ho ɔbra no mmea mmea mesi ya deɛ mɛbɔ kwasi wɔ adi i'm telling the fact.
ɔbra ne deɛ mmɛmɛ bɔ nyɛ deɛ president bi bɔ ɛnyɛ deɛ president bi bɔ mama na deɛ ɔbɔ no sɛ ɔma no so mu ɔden abɛbɛ masa ewiase baabiara ma memfa fo na mekyerɛ wo kɔ kɔ everywhere the whole world hin na wobɛkɔ so sɛ ha mmerɛ yɛni agye ha deɛ ɛne heaven ne bobɔ so nowhere masa wobɛdwane akɔ ɛyɛ saa ɛwuo kuro bitumi mini wu anaasɛ mo mmekyɛ mboa ewuo obi ti ni sɛ me mewu mewu makɔ ɛyɛ nɔma eti me hu hu bie ne wɔyɛ me hu yɛbɛ wiase akyɛw wei ekufu ɛyɛ fɛn sɛ yi ɛsate firi ayi yɛ fɛn sɛ ɛɛ ɛɛ sɛ tusafoɔ so mm. nkoma de ma ahyɛ dɛ ewu ni papa mm. ne wɔyɛ si wɔyɛ nyɛ no wɔn tirɛ ni wɔn bɛ tu no wɔyɛ ti wɔyɛ nyɛ tirɛ ni wɔn bɛ tu ɛsɛ mata yɛ tututu saa na bɛ si dɛ. Hwan ne w'aba a wode w'aba bɛtra akonnwa so a ɔman mu nyinaa yɛbɔ oo oh, yɛn ho atɔ yɛn ho anam sɛ wode ɛka bi si da ɛbi si da na ɛbi so si da eti deɛ mo mo keka gyina me me mu I'm telling the fact me mu deɛ ɛbɛsi mi yɛn si me maa mo mebere yi a no president thank you ne yɛn reverse nso nkɔ akyi ɛmi yɛn kɔtɔ pie water. Ebia mfa no sɛ ɛyɛ kaprɛ. Eti, eti sɛ wodwendwene wei mu ho a, mata ne ma yɛ mistake. I'm telling you the fact. Hwɛ. Ne yɛ ba, me kura me me bɛ wie sukuu kura, me wie sukuu ansa na yɛ ba betɔ sɛ sama me. Mm. Me wie sukuu, me kɔ hyira, na me kɔ presby, me kɔ hyira ansa na me maame no kɔ pam trɔsɛs di maame. Mm. Sɛ nika saa. Nika na bi kɔla. Ah, na ɔbɔ kɔla. Yes. Mm, yɛde ntoma no kyekyɛ yes, bɔ kɔla. Yes, masa.
So saa fi bi adura. Mhm. Mm papa deɛ bɛyɛ adwuma, yɛ adwuma no wie a, na wakɔtɔ ntoma ɛboɔ. Otwa ne sinsinsinsin yɛn de abɔbɔ kɔla. Sɛ bɛ nipa nwu. Mm. Wo de hwɛ wɔn na firi yɛ sɛ ha yɛ dene ne ade yɛ kɔ. me me pɛ me pɛ bɛyɛ ade bi wɔ me phone so akyerɛ wo bɛyɛ two weeks na obi frɛ me ɔresu sɛ wɔ ɛɛ wɔ wɔ wakɔ ɛɛ ɛɛ fɛn sɛ oh ɛɛ oh oh akramafoɔ ekure baako. mɛka ɛnyɛ amɛka israel kuwait ɛnyɛ israel kuwait kuwait ɔsrɛ mi ara mɛ mua no nso obe fie kɔ na owu ɔpɛ mɛka sɛ mi ni mua mɛ de bɛ bua no ɔnfɛ na ebusuafoɔ ah ah bra wɔn yɛ wɔsi ah. Hwɛ ewiase obi a ɔka nokorɛ biara no ɔyɛ free sɛ wosɛ kurom ɔdene na wokɔ no wonya sika wode bɛbrɛ me mekɔsi buadi wosɛ kurom ɔdene ɛti watu kwan ɛne wako no wohu sɛ ɛhɔ nyɛ na ɔbrɛ a wobrɛ afei na bɛfrɛ me fo busuafoɔ yi hwɛ masa deɛ obi ate ho bia ɔmpɛ ɛ wode ɔpaa Na na bɛkɔ yɛ mu na na tutu o bɛfiri hɔ yɛ votu yɛ votu nye nsi wɔn wɔn nkɔ the next president bɛba yiwu wo a wotie yi you talk. Ada o de sɛ bɛ wo bɛ ni ana adi bɛ bɛ ɔti yɛ wɔ so ka wasa. Ah ɛyɛ nɔɔma
ah obi twi mpira na mbɔ ɛni ɔnyɛ ɔtete ntete ofiri hɔ kɔ yɛ ah ne ne sɛ nka sɛ ne wuro mi okura yɛ ɛyɛ nɔɔma etimi polisi sami nka bi ɔbra ɛni wara wakasa wabɔ no president no president will let you free. Ka me me deɛ me me hunu yɛ yi adeɛ a mfa sɛ ɛboa me a meyɛ neutral person mm. menya bɛn nipa sɛ meyere kɔ hospital anaa me nua bi kɔ wakɔ free mm. tie ne o yɛwɔ nnwuma nketenkete bi a ɛno nam fa sɛ yɛne a yɛyɛ timam ho no yɛmfa sɛ yɛyɛ benefit mm. because sɛbe wo no nkɔgye contract wɔ baabi a wokɔkɔ yɛ abɛn mu adwuma yɛsi free education free education baa yi bra anyɛ bi kura obi ba nso ayɛ dɛn akɔ bi wotie ne yie paa ok kofoɔ yɛ ɔdɔ mokɔ ayi a health insurance mokɔ nini sukufoɔ mokɔ sukuu amu ɛnyɛ hwee but anyɛ bi me ba anyɛ bi ade ordinary person wo deɛ bɛyɛ ɔbɛhia sɛ deɛ nka wokurom kwane ayɛ dɛn ne yɛayɛ bra na sɛ wɔnom nyinaa sɛ ba ne obi mpɛ de sisɛ masa meme bɛtra ka polisi ho adɛn

masa mm. eti mo a mo ma kɔ sukuu na mo mo nim deɛ sɛ mo nim de no a mo to yɛ yɛ yɛ biribi ato yɛ biribi anyi no ɛne yɛ haw ɛ no president nana de olu nfiri so kɔ npp nfiri so obi a obi a obi masa you still face the problem mm. until ah masa until we use made in ghana goods that will be the best me na me kasa drive made in ghana cars masa it will be the best Me na meka kyerɛ even Nigeria foɔ kora a wɔn yɛ yɛ nanso wɔn yɛ fɛ wɔn mu obi anfa mu wɔn kurom kurom yɛ wɔn baabi nneɛma bi asesa bra si yɛ wuru saa nneɛma wɔ mu di a wo deɛ hwɛ Ghana made mpaboa yɛn nyɛ ne yɛn hyɛ yɛn nyɛ ne yɛn hyɛ mo na yɛtɔ na yɛhyɛ yɛhyɛ ne kɔd bra ɛno ne bi change your man. Chinese me ba me me nyini bia ba Chinese foɔ ne ɔmo mpa boa ɛɛ eh, canvas ne yɛfɛ Chinese canvas mm. kɔ China kɔ masa ɔmo bɛ bia ɔmo yɛ okuro bɔ na eyi suo. Bada kɔ sɛ sɛ nneɛma na ɛyɛ Ghana no ne boɔ kora ɛde nkyɛ broni deɛ. Bra de boɔ ɛde nkyɛ broni deɛ ne sɛ sɛ wo mpɛ na wɔn yɛ te aseɛ na sɛ yɛ yi a ɛboɔ no bɛba fam Ɔbaa ɔ ɔ ɛ ɛ abaa bi a ɔbɛba biara bɛtumi ayɛ sɛ ɛne yɛn ho nneɛma mma de bi a nneɛma a wɔtotɔ de yɛ adwuma no yɛgu ma wɔn ɛbɛba fam ama yɛatɔ yisu. Nneɛma a wɔkura sɛ gye sɛ yɛkra firi hɔ na ɛba.
Nneɛma a wɔbɛyi so biara yɛ no gye sɛ yɛkra firi hɔ na ɛba. Ɛna mekɛn sɛ yɛ ɛ ɛ yɛwɔ nneɛma bi wɔ a wɔkra firi hwɛ even even even

ɛna obetumi ame ayɛ dɛ ayɛ saa nneɛma wei. mese me mma wo nfa nneɛma wei mfiri aburokyire mma. sɛ ante ne nyinaa no but the thing is ɔmo na ɔno de saa measures ne ba no ɔno na build contract a ɔgye ne commission ɔno gye ne commission ba eti nneɛma ne ba no ɔnya sika eti yɛnya obi a panyin bi a ɔno bɛ bɔ yɛn a saa nneɛma akɔ bɛ fi panyin naa no ɛ nsi habɔ no ɛna ɔsɛ nka ɔmo mia nneɛma mu mpanyinfoɔ no so sɛ yɛ mia nneɛma mu wɔ habɔ a nneɛma no ɛma.

sɛ ɛtumi ɛyɛ ɛsɛ ɛsɛ yɛhyɛ yɛn ho na ɛtumi ayɛ because na panin nnipa wɔ adwene a wɔde yɛ biribi sɛbi excuse me sɛbi yɛnyɛ brand saa yɛwɔ nyansafo wɔ mmaa mu wɔn bɛtumi de wɔn adwene wɔn nya saa yɛ biribi but bra wɔn mu nyinaa ɔyɛ a ɔde ne nsa ɔde na ɔde na ɛyɛ ɔyɛ a wɔsɛ ɔbɛ kɔ ho.

Use the microphone. You are too angry. Yes, because of you.
So let's talk about that. It's okay. Me, let's, me, so so me, let's end it. Me ba hambe to nkunya.
Na me gu cargo car mu. No me de ko. Hwe, me nkunya gu me de obi aba ah ko. Nkunya fa fa. Ade odi fura bro jam hwe. Oh, ye ye ye bro. Ye bu ye de na bu. Esa ade bi we krum bi enim se ye ntimi nye. Esu nkunya na me to na unaga ha. Ni bo so nkunya di. That time to me to bi